Salam gadyrdan adamlar. Bu gezek Solutions-dan Apple kompaniýasy barada on sany gyzykly maglumatlary size ýetirýäris. Birinji. Apple kompaniýasyny oýlap tapjylar, döredijiler diýip Stiw Jobs we Stiw Wozniak esasy tanalýandyr. Ýöne bu ýerde üçünji ärdeş Ronald Wanýa hem bardyr. Ol hem bu kompaniýanyň açylmagynda öz ornuny eýleýändir. Ýöne kompaniýaçylygyny ynkywan soňra öz tutýan on geterim paýyny sekiz dollara satyp gidýär we şäherdeşikden çykýar. Ikinji. Apple kompaniýasynyň adynyň näme üçin Apple ýagny alma bolmagynyň sebäbi ol diňe Stiw Jobsyň almany gowy görýändigindendir. Üçünji. Apple kompaniýasynyň başdaky logosy, fizika ylmynyň atasy Nýutonyň alma agajynyň aşagyny tuturan wagtyndaky çekilen suraty bolandyr. Ýöne soňra ol äl-maşar reňklerde işlenen alma görnüşine geçirilendir. Onuň dürli reňkler bilen kesik çyzykly görnüşinde edilmeginiň sebäbi ony adamlaryň güljä meňzetmezlikleri üçindir. Ýöne ol hem bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda ak görnüşe geçirilendir. Hem-de bu loganyň bitin däl-de, dişlenen görnüşde bolmagynyň sebäbi-de, Jemgyýetiniň pikir ýöretmegine görä, ol ilkinji kompýuter ulanmaklygy oýlap tapan adam Alan Týuring hatyrasyna edilen diýilýändir. Sebäbi Alan Týuring özüni heläklände gapdalynda dişigini alma duran eken. Şonuň üçin şeýle diýilýändir. Ýöne kompaniýanyň özi ony ölje bilen uruşdyrmadyklary ýalňyşmazlyklar üçin diýip aýtýandyr. Dördünji. Esasy bilmeli maglumatlaryň biri, Apple kompaniýasy Apple kompýuterlerini ulanyp otyrkaň, onuň ýanynda çilim çekmegi gadagan etýändir. Eger çilim çekiläýse, kompaniýanyň beren garantiýasynyň ýitme güýji bardyr. Bäşinji. Ilkinji sanly reňkli kamera Apple kompaniýasy tarapyndan döredilendir. Altynjy. Apple kompaniýasynyň Slide Unlock, türkmençe, Biraz düşür, açmaklyk, üçin ulanýan guralyň patenti bardyr. Ýedinji. Ilkinji dünýä tanadylan iPhone ýerden sagat dokuz kyrk ýedide görkezilendir we şondan soň her bir iPhone-yň mahabatynyň sagaty elmydama dokuz kyrk ýedi görnüşinde görkezilýändir. Sekizinji. iMac-yň, iPhone-yň we iPad-yň döredilýän döwrüni. Dizaynerler toparynyň baştutany Jonatan Iw bolandyr we ol şumaga çenli esasy dizaynerleriň biri bolup gelýändir. Dokuzynjy, iMac-yň, iPhone-yň, iPad-yň başdaky durýan I harpynyň manysy gysgaça aýdaňda internet diýmekdir. Ýöne Stiw Jobs ýene köp manylary görkezendir olar, individual, ýeke, aýratyn diýmek, inform, habarly etmek, inspire, höweslendirmek, instruct, Zora sözmek ýaly manylar hem bardyr. Onunjy. Eger-de Apple kompaniýasy bir döwlet bolan bolsa, ol ýigrimidinji uly döwlet bolardy. Ol Wenezuela bilen Belgiýanyň aralygynda ýerleşerdi. Bu gezekki sanymyzdaky maglumatlar şulardan ybarat, tomaşa edeniň üçin köp sag boluň!